Donge yie? Ah, gedo.
Donge gedo?
Gedo. Gedo koso ok gede? Gedo. Koro, mm. an gi penjo.
Penji.
Ang'o momiyo dhano kawo higni kawo dweche adi mondo nyuole? Chik dweche adi e ich? Dong' dweche ochiko.
Dweche ochiko Eh, mondo nyuole. eh. To ang'o momiyo birthday gi to gi celebrate gi 12 day 12 months mok dweche ochiko?
Adier. Eh adiera. Donge momiyo apenjo?

donge mm. Inaye gima yotno. Gima an bosechanda niya, ni mm. kata mana kama inyuole ng'ato, eh. iyudo ka ng'ato inyuolo osiptal. Eh. Ang'o miyo birthday ng'ato dhi time e club kata e ba? Ang'o momiyo kata e ot? Hmm? To nonyuole mana osiptal. Nonyuole osiptal.
Mado ting'a ting'a birthday che party to dhi otime osiptal moro. Eh.
Don kunyuli general. To general emone general emone gidhi kunyuli rasia to rasia emone gidhi. Mane kama onyuolie, si ndio? Eh. Mago chike ma 2026 mabe kok gi tang nyalo bedo nyaka 2024. Mago chike monego bed kata 3 term.
kanyo kanyo warido negi kanyo warido negi omera wachal mana nyithi sikul warido negi niri akitieko mana gi tam 3 iparo na design ma january koro rido na godo ni bwana koso january en dwe ma polisi kisungu wacho ni wuoyi wuoyi wo tiende na yani lit machal nade Januari. Eh, bwana ngamba nong'ene ni Christmas ok ni room. Ah, bwana December to bedwaga bedo mamit. Ah, bwana December ne mit bwana. Man bana noga ni kamit. Mana die to ochi o jogo ru. Yani beri rado go mane Facebook omera, beri rado go mane status ng'ato. Jogo ru dweche ni eh kata ka jai December to je odhi kata mane August bwana, ok January. Eh, mondo Januari chieng' moro orire orie diere kamoro kanyo. Okete onge kaka ng'ato nyalo aye mo. To kidonjo tidonjo Januari bwa. Eh. eh. Ma Disemba iluongo mana ni dek.
Mera kor ka dek to ne mito mera michame nyama choma. Mera. Ne mito mera miluoye mana kok. Diek motho Disemba. Diek motho. Ai, turi bwana chiemo notho. Ma, yani kata kok ichamo to design mosipe gichamo godo e status iwacho ni Anyisi ni kwana. chiemo notho dabal. Ay, ay, ay, ay, gwen To sani, e omera sani kata lot matho sani kata lot matho ema onge omera, piny tek bwana. iwinjo kidhi nyaka e chiro to mon ng'isi ni alot sani onge Lot sani onge, apimoni mana nikech in kasetamba. mabe rumo chon Eh? Eh? Kasto ing'e ni a Disemba, Disemba chiemo ng'eny ma kata kokichiemo to Mm. kiwinj kech. Diri macha to weather mane mar December cha bwana. Eh, bana kia bwana kaka nolos gadek bwana kia to en kata ng'ama onge pesa manade to Disemba nyaka iyud ka ng'ato oriore nigi dafne moro. Akia ni Nyasaye matudo ji gi mwandu mang'eny December bwana chich achich there is something. To mane Ose momiyo nikech- nanyisi ni wachak rwako koti mondo wadonje koti. Kosi miyo, kosi ji bedoga gi dawo mondo o celebrate birthday Yesu mafain.
Kose Mm, ok dwa ni ng'ato bedo maonge daf birthday birthday Yesu. Yesu.
Mm. Mm.
Mano e gima pane timore. Mapane timore. Eh to Yesu nonyuol e dwe maber to dwe maluwe. Eh mana dwe maluwe. E sani kata itemo mana ni penjo mana yani kata ng'ama luongi aot.
Mana ji ndiko mana gik gik ma motivation motivation ma sani neno. Kata jo road trip moko maneno ga status ni tunaenda Mombasa leo nani anataka tuende? Eh, si eh?
na siti ya watu wawili. Eh, niko na siti ya watu wawili. Eh, pick up point. Eh? Sijui ni wapi wapi.

Eh? April bende nitie holidays ge moko. Luongo ni dwe mar ang'wen.
Eh? Eh, mara weri go mera. Makiani ang'o ma Good Friday gire ni kanyo. Ni kanyo tike na ng'o gire time na de keni Easter mane de gire to kik chaki kocha. Ne to une me ai getin. Me ai getin.
Omera mito mera. Eh, kia me idhi eh? June.
Jun ma marwa ni.
Eh. To dong Jun en ng'ad boy wa moro dala ka. Nitie Jun nyaka manyako moro ang'eyo iluongo ni Jun. Oh. Ya ike e Jun edna. Ah. Ito be ya. Eh.
Kaste be. Eh, Mei, Jun, Julai, Agosto. Eh.
Jun gi Julai aparo ne gin

Ndalono ema lemo bende ng'enye. Adier sani to niwinjo ka ji ok tho mang'eny. Ok en dwe mar aboro. Adier ng'ama nokelo chikno? Aki kata du kata mana jali mag ndara ng'ama nokelo dwe mar apar apar gachiel giri nobedo mang'eny Disemba kanyo. Disemba kanyo. Mano to ne ng'adie. Adier ng'ana ng'ana gombo neno kata kata John Muchuki.
En e jai ndara.
Awinjo ni en ema nokelo chike ndara. Oh, mm.
John Michuki. Eh.
Kata ng'ama nodhi oluongo kuonde ming'ade ndara ni zebra crossing to dhano ema luwogo.
Jogo ne nigi weche mang'eny bwana. Dhano ne tijgi tek.
Dhano ne tijgi tek. Dhano ne tijgi tek seriously. Awuoro. E ma Januari sani e ni kata mana joma ne uso uso Disemba. Eh. Sani e ni jikoro loko gik ma uso bwana. E jikoro welo jo uso. Mm, sani jo welo gik ma uso. Jo mariek sano donjo mane buge. Eh, kandalo korona ne yudo ka jo mariek donjo mane mask. E ji ne uso Max.
Eh, ndalo monogo ojwala piny omera ineno ka joma rieko odhi invest uru bag mera miro ka duka ng'ato opong'o uru bag lelo karia bag koso uru karia bag jomoko luongo ni maraga eh jomoko luongo ni maraga eh eh ma ng'ato odhi oware mera ma jomoko yini ni ng'ato ome Uganda gi gi lori eh jomoko to ng'e bizo mera eh jomoko to ng'e biashara ko ng'e bizo to jwala noruma ruma kamano te jwala pod nitie
Juala ndio wahitaji manyake all sizes, yani don't we don't put me tie kwani juala
miboma nibogo chiemo ni mani wero to koro it is the mother of juala te min seneno nga mane juala mokuongo aito nitie juala mane tingo nyaka kalenda mm. ne en juala maratong' Juan Juan Juan 20. Eh, en gi kalenda e. E juala ma yelo ni. Ma koro en kisetiyo kode ti bawe wall. Eh. Kaso nitie juala migedo godo. Kato nitie juala migedo godo ma juala mane teng ma ma wall pass. Mm. Wall pass ti kendinge ni en nini? En gine. Chuma moro me gine ni mapesa. E juala go.
Mago juala. Hey. Donga ngisi. Tadiera diera, iparo niya. Eh. Bana higa ting'e ni ng'eny kidwa ket niya ni higa achiel en 360 something days. Eh bwana ng'eny.
Kodhi oketa keta niya ni December kende. Wan gi dwe achiel to higa rumo, dwe achiel to higa rumo, dwe achiel to higa rumo. Nyithindo dhi e klas moro piyo piyo, gik moko eh, wilre piyo piyo. Ang'o manyalo timore marach? Be nitie ng'ama okosne kanyo? Mano karo dwaro mana jopuonj madongo ka wan. Mani ng'eni wadok e Sani sikul. dong ineno ka As a koro DJ higa professional maduong' teacher. maber. To donge? DJ higa maduong' kabisa. Eh, Ok ni isedak mang'eny kiwinjo ni koki ja 40 koro kija years. 40 years bwa. Kar 40 kanyo ing'eni ko the wawe a month lilo. Hindi nyo man nani nga to, kata nyo 400,000 years. Eh. Eh. Mano, ki, ki duong ti duong adier, ok ni duong mag tugo. Tin below 100 years. Tadiera diera, gimoro bende chanda ga kae. Iparo ni pesa. Eh. Pesa iloso kanye? Pesa iloso e gine e bengi.
Pesa ilose bengi, koso eh. bengi kane pesa. Pesa ilose bengi. Ng'ato dong' ne nyisa ni delaru.
Pesa iloso delaru. Ma winyo in kiwinyo ni nyaka joma tiye bank chamo msara dagere bana bago to walo mana koro ng'ama miyo ni msara bwana eh, msara in msara to pesa mi pesa mi uso ema uso kore miya pesa mnatim nade itimo nade swali kata joma print pesa Niembe pod orito msara. Anto da print maker moko gang masin osetiyo kod print mag jatelo. Eh. Materials maker.
An gini gino mako ga nyaka dhoga ni ne winjo ka samoro winjo ka sirikal wacho ni ni pesa onge machul dakteche to pesa ni en gima jogo print.